Illum se naqralkom żewġ stejjer mill-ktieb Stejjer mill-Bosk, miktub minn Patrick Sammut. L-ewwel storja jisimha Ħbiberija fil-Bosk. Mela darba kien hemm ferħ ta' qors għaddej minn bosk. F'idu kellu bħal vażett b'sigarella mdendla miegħu biex b'hekk seta' jġorru fuq spallejh. Kien ilu miexi ftit sewwa meta l-ferħ tal-għors beda jisma' bħal għajjat fil-bogħod. Aktar kemm beda miexi aktar beda joqrob lejn minn fejn kien ġej l-għajjat. Il-ferħ tal-għors induna li l-għajjat ma kien xejn ħlief il-ħanqa ta' ħmar li kien wieqaf taħt siġra, b'widnejh 'l isfel u b'xeħta ta' inkwiet kbir fuq wiċċu. Ii-o! Ii-o! beda jgħajjat il-ħmar, u dan żdied hekk kif ra li l-ferħ tal-għors joqrob lejh. Għall-ewwel il-ħmar beda jibża' mill-ferħ tal-ors, imma mbagħad meta dan tbissimlu lura bħal donnu serraħ ftit rasu u siket. Jiena jisimni Orazju, qallu l-ferħ tal-ors. Inti x'ismek? U għaliex dan l-għajjat kollu? X'inhu l-inkwiet tiegħek? L-uġigħ tar-ras tiegħi huwa li ntlift hawn f'nofs dan il-bosk, u ma nafx kif immur lura fir-razzett ta' sidi! qallu l-ħmar. U kompla, Eh, bilħaqq, jien jisimni Ħamilkar. Tinkwieta xejn, qallu Orazju. Jiena lest li ngħinek issib triqtek lura. Imma qabel għandi biċċa xogħol x'nixtieq nlestiha. U x'inhi dil-biċċa xogħol li għandek, ħabib tiegħi? staqsieh Hamilkar. Jiena ġejt fil-bosk biex infittex xehda tan-naħal u b'hekk inkun nista' nimla dal-vażett bil-għasel tajjeb. Mela ħallini ngħinek għax jiena billi nfittxu flimkien dak li trid, qallu l-ħmar. u wara tkun tista' turini triqti lura lejn ir-razzett. Orazju, il-ferħ tal-għors, u Ħamilkar, il-ħmar, mill-ewwel qablu daqslikieku kienu l-ikbar ħbieb. It-tfittxija għall-għasel bdiet minnufih. Imxi u imxi, dur lil hawn u dur lil hemm, Fl-aħħar, iż-żewġt iħbieb sabu dak li xtaqu. Imdendla ma' siġra imdaqqsa kien hemm xehda ta' naħal kbira, u madwarha kien hemm mijiet ta' naħal niżlin, deħlin u ħerġin, ikkonċentrati fuq xogħolhom. Imma Orazju kien għadu żgħir wisq biex ilaħħaq maz-zokk U dawn fehmu minnufih, Ħamilkar. Għalhekk il-ħmar qal lil Orazju, Itla' fuq dari u bih tkun tista' tilħaq ix-xehda tal-għasel. Attent li ma taqax u li ma tagħtix fastidju lin-naħal biex b'hekk ma jagħmlux għalik. Orazju mill-ewwel għamel kif qallu Ħamilkar u f'tebqa t'għajn kien bil-wieqfa fuq dar il-ħmar. B'idu l-waħda jżomm il-vażett u bl-oħra joħroġ ponn ponn għasel, wieħed wara l-ieħor. Il-biċċa xogħol ma ħaditlux ħafna ħin, ladarba seta' jilħaq il-għasel bla diffikultà, u dan bis-saħħa ta' Ħamilkar il-ħmar. Meta lesta, Orazju qabeż ħafif minn fuq dar Ħamilkar u rringrazzjah għall-għajnuna li kien tah. Orazio għamel iktar minn hekk. Qabel ma għalaq il-vażett b'għatu tal-landa, talab lill-ħmar iduq ftit mill-benna tal-għasel li kien lewn id-deheb fin. Hamilkar daqu, Qotgħidx kemm għoġbu. Issa wasal il-ħin li ngħinek jiena! Qallu Orazju, Imxi warajja u tara kif qas iż-żmien noħorġok minn dal-bosk u b'hekk tkun tista' ssib ir-razzett ta' sidek. Serraħ rasek, Ħamilkar, għax jien naf dal-bosk daqslikieku kien dari. U kellu raġun Orazju, ma laħaqx għaddew għoxrin minuta meta l-ferħ tal-għors u l-ħmar sabu ruħhom f'fetħa kbira, u Ħamilkar fehem minnufih li dik kienet twassal dritt għar-razzett ta' sidu. Kemm ħassu kuntent Ħamilkar! Issa kienet nibtet ghbiberija soda bejn Orazju u Ħamilkar. Għalhekk qabel ma nfirdu, wegħdu lil xulxin li jerġgħu jiltaqgħu mal-ewwel okkażjoni li jkollhom. Waqt li kien sejjer lura fejn kien joqgħod, Orazju ħaseb f'kemm huwa kuntent dak li jgħin lil għajru bla ma jistenna xejn lura. U minnufih tbissem tbissima li ġagħlitu jorqod kuntent u ferħan.